Zimanê me hebûna me ye. Guhdarên Radyo Rojava em derbasî bernameyê pênçşema zimanê Kurdî were dibin. Guhdarên Radyoya Rojava dem baş em derbasî bernameyê pênçşema zimanê kurdî dibin. Îro pênçşema zimanê kurdî bû. Ev roj ji beriya demekê de grûpek ji çalakvan û rewşenbîrên kund vê rojê bi kar tînin li ser fêsbûkê û tenê bi zimanên kurdî dixwînin û dinivîsînin û hev agahdar dikin û hemû nivîsên xwe û postê xwe li ser fêsbûkê bi kurdî belav dikin. Derbarî vê mijarê de îro dîsa mêvanekî me yî nuh heye ji bajarê ji Elmanyayê Înayet Dîko rojnamevan wek çavdêrekî li ser vê kampanya pênçema zimanê kurdî ye. Mamosta Înayet dem baş. Dembaş bira, ser çava fermo. Mamosta Înayet tu wek got nûçeya me bihîst. Wek got axaftinê me bihîst, pênc şema zimanê kurdî me wek Radyoya Rojava guhdan dayî ye û wek demekê kurt me jê re terxan kiriye, texsîs kiriye ji roja pêncşemê ku ev kesên nivîskar yan jî rojnamevan cihê xwe tê dibînin. Wek tu çavdêrê roja pêncşema zimanê kurdî ye, tu çawa vê kampaniyê dibîne? Bi xwedê ev terka han te gotiye bi tu anî ziman yek yekem se yek tişt di gotina pêşî ez ji te re bêjim destê we sax bin dengê we sax bin wan her tim sax bin her însanek li çi deverê bê li Kurdistanê bê li dervê Kurdistanê bê ku divê beşdarî kampanyên wisa bibe beşdarî va govenda zimanî bibe bi rastî govendeke baş ê Gengeşî tê de çê dibe li gorî em dibînin jî yanî roj ji rojê ev goven rengareng dibe, baş dibe, pêşber diçe û destê min bilind e ji we re û gelekî spas ji bo we jî. Belê Heftiya borî mêvanê me Zimannas Ezîz Xemcivîn bû. Em li ser vê kampanyê axivîn. Tu karê çi li ser vê kampanyê ji me re biaxivî? Gelekî spas. Serî ser ez texmîn dikim Kekê Ezîz jî yanî kêmkasî nekirinê ji bo ziman. Ez dikarim bêjim yanî ji bo çi ev pênçem hat hilbijartin yan jî ji bo çi bi taybet roja pênçemê hat hilbijartin di rojên heftiyê de yanî belkî ew jî tesaduf bû gelek xort Yanî di hundirê di behra Facebookê de me ji hev dû re dinivîsan. Lê çend xort tên wisa çalak di warê ziman de helbisa nivîskar hebûn. Xwestin ku kampanyeke wisa li dar bixînin, govindeke wisa bigirin, dîlaneke ji reng û tîpên zimanê kurdî bikin ku ev heyam û ev dan û standinên di hundirê vê behra hanî bêsînûr de dibe. Bi kurdî be, hestên xwe em bi kurdî biweşînin, gotinên xwe bi kurdî gotebêj bikin, em hev dû binasin bêhtir ji çi Curecurên herêmên Kurd û Kurdistanê em karin bi hevdûre bidin bistînin. Yanî ev dîla nihan ez bi rastî dibînim dîla gelekî pîroz e û ev kampanya divê bê şert û qeyd jî însan beşdar bibe. Hemê kesên ji zimanê Kurdî hez dikin beşdar jî dibin. Bi bi sedan e-mail û post û komentar jî tên dibêjin em nikarin zimanê kurdî binivîsîne lê hestê me bi we re ye em jî beşdarî vê govendê dibin beşdarî pênçema ziman dibin. Ez dibêjim bi rastî wek çawa tu kevirekî bavê jê golekê avekê ku gelekî pêlvedan û dîlan û reng û tiştên di hundirê ziman de anîn der yanî belkî gelek kesan guhdarî ziman nedikir bêtir bi zimanê erebî dinivîsandin yanî elmanî îngilîzî tirkî farsî dinivîsandin lê bi vê hebûna vê rojê pêşxistina vê rojê em dibînin gelek ji warên din ji welatên me yî di perçeyên din ji welatê me beşdar dibin û ev govend xurt û baş dibe û bi taybet jî destpêkê bi çavekî nizim lê dinirîn digotin ka em Di zimanê kurdî em giş rojane dinijî lê ku gava wek tiştekî dibe prensîb ji bo zimanê kurdî roja pêncşemê wek çawa însan me me li cejn û eyîdan me me cilê xwe şik û bedew li xwe dikirin me digotin sibe eyd û cejn e yanî roja pêncşemê ji tê xortên me nivîskarên me kesên heya amator heya kesên bi ziman jî nizanin nizanin binivîsînin jî xwe amade û hazir dikin ji bo pîrozbahiya sibe Roja pêncşema zimanê ka emê çi bikin, ka emê çi postî binivîsînin di warên ziman de, di warê helbestê de, di warê nivîsandinê de, warên bûyerên ku li welat de bin, di hemû waran de zimanê kurdî ez dibînim gengeşî dikeve û pêş de diçe. Mamosta Înayet, wek ku em dibihîzin gelek hevalên me li ser Facebookê, dibê ka em ê çi sûdê ji vê rûpela pêncşema zimanê kurdî bikin? Ev pirsgelekî tê gengeşekirin. Baş e, li gorî ez taxîb dikim, li gorî ez dibînim pereyên wisa pere çêdibin di navbera xortên me yî bêhtir ziman hez de, bêhtir kesê dixwaze di warê ziman de xwe biwestînê, fîrî zimanê kurdî bibe, gramera zimanê kurdî, nivîsandina wê, meroj hevdû re serrast dike. Yanî gelek em bên di şêweyê nivîskariyê hene ana di nav kurdan de Gava ev danûstandin çêdibê, zimanekî serrast çêdibê, yekzimanî çêdibê, tîp çêdibin, bilêvkirina tîpa çêdibe, însan bêhtir hevdû nas dikeve dikeve nav heva hina va ziman. Ev dibe bingehek ji bo duristkirin û serrastkirina zimanekî. Ji ber ku gelekî saziyên me û rêxistinên me çi di warê yanê siyaset û miyasetê de hene, bi dehan salan ev zimanê me yî kurdî ji xwe re nekirin wek hedef, wek meşrû, wek proje, wek armanc, ji xwe re ev tişt nekirin. Danîn ser refikê, danîn ser devereke dûr ku ta ev tişt bi rastî heya roja îro gelekî hatî birîndar kirin. Ez dibêjim ev ana xortên me yî, ev komika ku pêncşema ziman daye ber xwe jî ana bûye waqehek, bûye hebûnek, realîte ye ana îro. Di hemû malperan de em dibînin yanî di înternetê de, di malperên înternetê de heya televîzyon jî qala wê dikin, radyoyên Amerîka li Astralya de gelekî beşdar dibin. Ana wek win jî wek radyo gava win îhtîmamê ana didin û rûnahiyê didin ser vê meselê. Eva delîlek e ku pêşketina vê gotinê heye, pêşketina zimanê kurdî heye. Qedr û qîmeta zimanê kurdî hêdî hêdî ev bîran baş û xweş dibe. Mamosta Înayet wek got nêzîkî Komîta Amedekar ya Pêncşema Zimanê Kurdî li ser Fêsbûkê çi plan wan danîne? Li gorî ez dibînim hêdî hêdî ev proje, ev roja pêncşemê lingê xwe dadixîne ser zemînekî, xortên me gava beşdar dibin yanî çiqas ez dibînim ji ber ku ev esîmanê heye esîmanê nivîsandina Facebookê dinyayeke jiyaneke bi halê xwe ye lê ku gava çiqas xort beşdar dibin lê dibin xwedî li vê projeyahan li rengên kurdî kesk û sor û zer dibin xwedî Hinav wek min gotî gotinên xwe, dilên xwe, gotinên xwîna xwe werdigerînin ser rûpel. Ev ez dibînim dimîn sermîyanek ji bo pêşe rojê. Lê wek ka çi heye çi heye û çi tune ye ez bi xwe bi rastî ez jî nizanim. Ji ber ku em Em giş di xebatên hîn destpêkê de ne. Em giş dixwazin ka vê govenda wê bikive biçi. A herî muhim, a herî girîng ku em li ziman ê xwe xwedî derkevin. Ji ber ku tu planên me siyasî miyasî tune ne. A tenê herî serrast û herî rasteqîn û herî bilind em dixwazin ev ziman bibe zimanekî Di navbera me de zimanekî fermî, em bikarin bi hevdu re danûstandinê xwe, nameyên xwe, gotinên xwe, hevokên xwe, metelokên xwe, nivîsandinê xwe, helbestên xwe giş bi kurdî binivîsînin û eva heye jî ez dibêjim serkeftina herî bilind e ji bo me, ji bo civaka me, ji bo rewşenbîrên me, ji bo sazeyên rewşenbîrane, ji bo heme kesên ku di warê ziman de kar û xebatên xwe dike. Lê ez dibêjim ku gava yanê bêhtir merû li vê projeyê xwedî derkeve, yanê ronahiyê bide ser di warê televîzyûn de, di warê medya û ragihandin û malper û tiştê wisan de, ez dibêjim wê hêdî hêdî yanê bibe makek, bibe bingehek, bibe stûnek ji stûnên xebatên di warê çand û wêje û ziman û tiştê wisan de. Belê mamosta Inayet Dîko, wek tu rojnamevan, wek rojnamevan û çavdêrê vê rûpela a Facebookê te çij pênçşema zimanê kurdî re amade kirî? Bi xwe ez bêhtir yanî heya vê pênçşemê min Tiştên folklorî di warê ziman de min dinivîsandin, min tînan der, gotinên windayî, gotinên li ser qeşa girtin, gotinên berdevkî min tînan, gotinên herîmkî ji warê Kurda rê bêhtir min dinivîsandin di vî warî de. Bêhtir yanê em bêjin ji aliyê Kobaniyê hene xortên me, dostên me ji aliyê Serêkaniyê, Cezîrê, Qamişlo, Hesekê aliyên dîn hene. Me her kesî me hewl dida ku em zimanekî tevlihevî çêbikin, zimanekî ku em bikin, pere çêbibin yanî danûstandin di nav ziman de çêbibê ew bizanibin ku hevokê me çi ne ew bizanibin aliyê me mesela kurd axê me gelek hevok û tiştên wisa metelokên kurdî min dinivîsandin belkî aliyê me yî nebihîstibûn divî wayî de min xebat dikir lê vê pêncşema han me hewl da ku xebatekî cuda yanî cureyeke cuda ez li ser wê bisekinim Min logoyek çêkir ji bo bibe logoyê sereke, logoyê fermî ji bo pênçema roja ziman û ew logo jî taybet min rengê kurdî tê de anîn ziman, rengê kesk û sor û zerd anîn ziman. Ez bawer dikim li gorî wateya hunerî jî ew di cihê başiyê de ye. Baş. Mamosta Inayet pirsek dawî berê ku programê we bi dawî bibe. Doh bi rêkefta heftê mehê destûra Iraqî zimanê Kurdî kire zimanê di duwan yê fermî li Iraqê li hemû parêzgehê Iraqê. Di çawa vê nûçeyê dinirxîne? Bi xwedê we ez wek însanekî kurd yanî wek însanekî zimanhezê kurdî ez dibînim li ku derê bê bera li Medagasker be, bera li Emerîka be, bera li Ustralya be, bera li kîjan deverê bê heya belkî li Sûriyê jî berî vê rejîma Sûriyê tiştekî wisa hat ber televîzyonê wan nivîsandin ku em dixwazin zimanê kurdî di zanîngeha de binivîsînin yan were xwendin Yan li Iraqê bûye zimanekî fermî. Ez bînim di ku de be. Ger tîpeke kurdî tenê li Tirkiyeyê bê, li kîjan dinyayê bê, li Qafqasya bê, tîpeke kurdî, li rex tîpeke kurdî û dî li rex yeka dî kurdî, govendeke ji bo zimanê kurdî bigirin, ewa ya serkeftineke ji bo Kurd û Kurdistanê. Ez pîroz dikim li hemû kurdan jî ger çi kar be ji bo zimanê kurdî tenê em zimanê xwe winda nekin. Ji ber ku wek UNESCO jî anîbû zimanberî vê digot zimanê kurdî di pênc saliya bê de, ketiye xeterê yanê mumkîn e ku ev zimanê me hilweşe winda bibe tiştêk wisa bibe lê ku gava em xwedî derkevin û ev biryar jî pîroz dikim ger bi çi wayete heya di warê xwe yî nizm de jî xebatê xwe bike ez dibêjim dikeve watên stratîjî ji bo zimanê kurdî. Belê mamosta Înayet tu çi ji radyoya Rojava re dibêje? Ji aliyê me bi xwedê ji aliyê me hew yanê ji di çi watê de tu pirsa te ez hêvî dikim. Li ser pêncşema zimanê kurdî. A pêşe bi zimanê kurdî ez bawer dikim ev tercemeyeke, ev neynikeke di rewşa ku em pê re dijîn û diçin rewşenbîrên me jî bêhtir aliyane difikirin îro yanê gelek ji me jî hene li vê pênçema ziman dinirin bi çavekî sor lê dinirin dibijin çima ji filan xortî ji filan nivîskarî ji filan helbestvanî ji filan rûmenivîsî Ev gotin bi derketî, ev proje bi derketî mana xwe divê ez li dijê bim. Ez bawer nakim. Ez dibêjim gerek em bi çavekî ferh li vê meselê binirin. Ji ber ku wêje û edeb û helbest û gotin û nivîs û huner eva ya tiştekî welatî ye, ne tiştekî partiyane ye. Nakeve xizmeta şexsa. Eva ya bêhtir em govenda zimanê kurdî digirin. û govend vekîlî yê ji bo her kes beşdar bê. Zimanê kurdî ne yê min e, ne yê te yê, ne yê kesekî yê. Ev zimanê dayê û bav û kal û pîrên me bi hezaran salan ji min re hêştine ku em lê bi xwedî derkevin û evaya jî emaneteke di istiyê me de. Belê mamoste, xebata Radyoya Rojava ji bo guhdana pênçşema zimanê kurdî bi demeke kurt çawa dibîne? Ez dibêjim wê serkeftî bê înşala ji ber ku aliyê me yê Rojavayê Kurdistanê bi rastî xwe diwestînin di warê ziman de yanî ji xortên me biçûçik re bigir ta roja îro ji belkî em li welat binirin îhtîmamek zor dane ziman di hemû weran de ez rojek baş ji wan re dixwazim û hêvî dikim zimanê kurdî bi hîn bêhtir pêşkeve. Belê spas ji te re Înayet Dîko, rojnamevan û wek çavdêrekî li ser rûpela Fêsbûkê ya Pênçşema Zimanê Kurdî. Spas ji te re. Gelek spas bo ji her du jî. Spas spas. Belê Godanên Radyoya Rojava, Spas ji cêbêcekarê me Ehmed re yê têknîkê, spas ji mamoste Înayet Dîko re rojnamevan û wek çavdêrekî ser rûpela Fêsbûkê ya Pênçşema Zimanê Kurdî ji Almanyê ev me re bû. Her bimînin di xweşiyê de.